Madekwana a vhuḓi kha Belre News hu khou tevhela News Weekly Court Reports na Mpho Felicia Mudau. Hafha vhaṱaleli ri vha ri tshi khou lavhelesa mafhungo oṱhe. O tou ṱhohodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe ri vha ri tshi khou amba nga Musina Makhado Collins Tshavhane khathihi na Thulamela. Kha thome ri lavhelese mulandu wa muhumbulelwa ane a ḓivhea nga hafha ṱuwani mulaudzi ane a khou livhana na mulandu wa bulayo ḽa murathu wawe ane a dovha hafhu u farwa ri tshi amba nga fhaṱuwani fhaṱuwani ndi we a ḓo ṋetshedzwa beili ya zwigidi zwiraru na maḓana maṱanu nga khothe ya madzhisiṱaraṱa wa ṱhohoyanḓou ṅwedzini wo faho Zwino muhumbulelwa fhaṱuwani o fhedza miṅwedzi i re na tshivhalo musi a kati na u ita khumbelo ya beiḽi. Sa izwi tshiwo hu tshe tsha ḓo itea nga ṅwedzi wa Luhuhi ṋaṅwaha fhaḽa vhuponi ha Tshisaulu hune ri tshi lavhelesa kha sia ḽa vhutshutshisi ndi vhe vha ḓo hanedzana na iyo khumbelo ya beiḽi sa izwi muhumbulelwa fhaṱuwani e nnḓa nga muṅwe mulandu une wo bvisiwa kha mitevhe ya khothe um mulandu onoyo ndi une hu khou humbulelwa upfhi o vhulaya muzwala wawe zwino zwo ralo muhumbulelwa fhaṱuwani o ḓi vhonadza phanḓa ha madzhisiṱaraṱa wa Ṱhohoyanḓou nga Ḽavhuvhili ḽa vhege yo fhiraho nga ḽa fumbili ṱahe Fulwana hune mulandu u guma u tshi khou pfukiselwa phanḓa kha ḽa vhufumbili rathi Ṱhangule ṅwaha hono u itela uri milandu yoṱhe ine a khou livhana nayo vhuvhili hayo i kone u ṱumanyiwa. Ri dovha hafhu ra bvela phanḓa nga u lavhelesa Mulandu muhulwane vhukuma fhano tshiṱirikini tsha Vhembe, mulandu wa muhumbulelwa wa muporofita Vho Sekhubu Phaṱhutshedzo vhe vha ḓo i vhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa nga Ḽavhuraru ḽa vhege yo fhiraho, hune muhumbulelwa Vho Sekhubu vhane vha ḓivha vhukuma sa muporofita Vho Murito vho ḓi vhonadza khothe malugana na mulandu wa u tshipa musidzanyana wa miṅwaha ya fumi iṋa. Hune ri tshi amba nga tshiwo hetsho vhaṱaleli, ndi tshiwo tsho iteaho nga ḽa ṱahe ḽa uno ṅwedzi fhaḽa kerekeni yavho si basa hune muhumbulelwa wo ḓi vhona dza khothe hune mulandu wo fhedzisela u tshi khou pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa ṱhanu ṱhangule u itela uri vha kone u ṱumanywa na miṅwe milandu miraru ine vha khou hweswa yone zwa zwino muhumbulelwa vha kha ḓivha nga ngomu thumbuni ya lukhoye kha ri pfhe musi makhulu a mupondiwa vha bishopo vho tshi fura masala vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho Tshiimo hetshi ndi tshiimo tshi konḓaho, fhedziha ri khou livhuwa Mudzimu we ra vha ri khou amba nae u bva tshe zwa thoma, vhane zwa zwino vho ri ranga phanḓa kha mushumo hoyu une ṋamusi ri khou pfa ro takala nga maanḓa musi houḽani munna ri khou ḓo vhuyelela nae nga dzi 5. Ndi pfha uri mudzimu vho vhonala lwa lwa vhugala. Tshiimo tsha ṅwana tshi khou vhaisa nga maanḓa tshi a tatisa ṅwana ha thu ḓi fulufhela mmba mulovha vho ya sibadela zwino u kha ḓi yo tshimbila lwendo lwa sibadela futhi na nga ḽavhuvhili na nga ḽavhutanu ḽa vhege i ḓaho. Ṅwana ha ḓi ha ḓi fulufheli ende na zwino u kha ḓivha u kha ḓi tshuwa na zwino u dzula a tshi ri vhudzisa uri u ḽa muṋe a wana beiḽi a nga ri vhulaya inwi. ra mu vhudza uri a zwi nga konadzei ha nga ni vhulai ende houḽa munna anga wani beili u khou ḓo dzula dzhele a bandit Ri khunyeledza News Weekly Court Reports nga u lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa ane khou hweswa kana u pomokwa mulandu wa u tshipa ṅwananyana ane u ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa nga Ḽavhuvhili ḽa vhege yo fhiraho. Hafhanoni ri khou amba nga muhumbulelwa vhane vha ḓivhea nga Vho Maine Vho Mavhungu Andres Mashavha vha miṅwaha ya fusumbe nthihi vhane vha khou hweswa mulandu wa u tzhipa ṅwananyana wa musidzana a re na miṅwaha ya fumi iṋa hune ri tshi amba nga hetshi tshiwe tsho iteaho fhaḽa vhuponi ha Nzhelele ha Modimeli nga ḽa mbili Khubvumedzi gidi mbili fumbili iṋa. Zwino havhanoni maine vha khou sumbedzisa zwori vha na vhuḓivhone mulandu kha zwine vha khou pomokwa zwone. Zwino khothe yo pfukisela phanḓa mulandu u ya kha ḽa sumbe na ḽa malo Tshimedzi gidi gidimbili fumbili ṱhanu. Zwino mudzulatshidulo wa Action SA fhano tshiṱirikini tsha Vhembe, musanda vho khwara ṋengo khulu kha ri pfe musi vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho nga uyo mulandu. Ḓuvha ḽa vhuḓi vhathetshelesi, ane a khou amba afha ndi musanda vho khwara ṋengwe khulu, Regional Chairperson ya Action SA fhano Vhembe. Sorry vhathetshelesi ndi khou vha ḓivhadza zwa uri case ya vho Andres Mashava heiḽa yo u tshipa ṅwana wa 14 years ya ngea mudivhini yo yo dzhena khotho ṋamusi ya dzanani fhedzi mulandu wo sudzuseliwa dzi 7 na dzi 8 dza October ṅwaha uno uno eh ri khou ri vhathetshelesi nga heḽo ḓuvha ri khou ri vhathu vha ḓe vha pfe

vhanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha belrand brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone vha ri kwame zwino zwino 0838612263 email ndi info at belrand brands co za belrand brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho